Japan rama tualthahna rapthlak ber pawl an sawi thin. Setagaya hmuna thleng pawh kha kum sawm hnih lai a lo ni dawn ta reng mai. Khang hun lai khan Japan ramah titi dang a leng lo a. Engvanga he tualthana hi thleng nge tih chuan inrinchhîk luih luih a ni ber. Article tam tak an ziak a, hêng article ziaktute hian an rin dan, thil thlen dan chi hrang hrang an ziak tlangpui. He thil thleng hi hun lai khân khawvêl ram hrang hrang pawhin an ngaihven êm êm a. Pawikhawihtute hi tute nge hriat an châk hlawm hle. He thilrâp thlâk tak thlengah hian chhûngkaw pakhat Mi an zo a, chhungkua chuan mahni chen na inah ngei thah chimih vek an ni a. Japan ramah hian heti ang taka tualthana rapthlak hi tun hmain a la thleng ngai lo ni awm e. Chhungkua an thah tak te hi mi a zo a chhungkua tiin an sawi mai thlui in a, an pa ber chu mi a zo a Mikio a ni a, A nupui hming chu Yasuko niin an fa upa zawk hmeichhe naupang chu Nina a ni a, an fapa chu Rei tiin an ko thin thung. An fate hi kum riat mi leh kum ruk mi chauh an ni nghe nghe a. Kum sangha chakua sawmkua pakhat khan an chen hunah hian an khawsa tawn a. Hetih lai hian an chenna vengah hian in zahnih bawr vel a awm thin a. Mahse sawrkar lamin helai bawr vel hi Tokyo khawpui zauh nan leh Park hrang hrang siam nan an duh vangin helai hmuna cheng tam zawkte chuan an in leh lo an hralh nasa hle a. Kum sanghnih lo herh chhuah meuh chuan Mia Zawa te chenna vengah hian in pali chiah a ding tawh nghe nghe. Mia Zawa te chenna in hi in lian tak tia han sawi tur a ni lo a, a lai takah an phelh a, a lehlam hi Mia Zawa nupui Yasukawinu leh a laizawnnu pasal nei tawhten an luah thung a, Yasuko Laizawnnu pasal hi Ramdanga engineer hnathawk a nih vangin an awm ngai meuh lo thung a, a tlangpuiin Yasuko nu chauh a cheng thin. Thisen zawmpui mah ni se heti insireng a awm chu nakin zela inhmuh thiam lohna te nei palh theih a nih avangin Miyazawa chuan an indaidanna bang chu soundproof a siam a rawt ta a, a rawtna ang ngei hian chhungkaw pahnih pawhin an rem ti a, thawm inhriat tawn thei miah loin soundproof hmangin an siam ta a. An chenna hmun hi kan sawi tak ang khan sorkarin khawpui zauh nan hman a tum a, ruahmanna siam ut tawh vangin chhungkaw tam zawk an pem tawh a. Mi a zoa te chhungkua pawh hi awm reng an tum bik lo a, an in leh lo pawh hi sorkar thuneitute hnena an hralh tawh nghe nghe a. Reilo tea chhuahsan an tum lai mek a ni bawk a. Veng danga pem hi nu ber Yasukawi hian a hre em avangin an la pem rih lo mai mai niin a lang. Engpawh ni se sorkar berin khawpui zauhna tura ruahmanna siam ut tawh si vangin rei tak awm thei erawh an ni lo thung. Mahse mi Ezoa te chhungkua hi he hmun atang hian an insawn chhuak ve hman ta lo a, insawn chhuah chu sawi loh, insawn chhuak tur pawhin hun an nei ve ta lo zawk a ni. Mi Ezoa te chhungkua hi chhungkaw hlim thei tak, hmalam hun eng tak nei an ni a, Pa ber leh nu ber pawh mi pawi sawi ngai lo, thian siam thiam tak an ni nghe nghe a, an thenawm khawveng te pawhin an ngaina thin hle. An fanu nihnaih pawhin a nu leh pa a chhun fuh hle a, heti lai hian vanduaithlak takin an fapa erawh tawng lamah harsatna a nei thung a, a duangin a tawng fia hlei thei lo a, doctor te pawh vawi tam tak an rawm tawh a, pangai taka tawng ve theihna turin a nu leh pa te pawhin hmalak zel an tum lai mek a ni bawk. Hetia hmalam hun thliran hun an hman mek lai hian Mia Zawa te chhungkua chu December ni sawmthum, kum sanghnih zan khan an mahni inchhung ngeia rawng taka than ni ta zawk a, an ruang hi an thenawm a cheng, an piin a va hmu hmasa ber nghe nghe. Kum hlui thlah ni nia. Hemi ni hian Mia Zaua te chhungkua leh an pi ber, an thenawm chia cheng te chuan chhungkua hun hlimawm tak hmang turin ruahmanna an siam a. Mahse, ni sawmthum pakhat hian Mia Zaua te chhungkua chun reh reh em avangin pi ber chuan phone a han biak a tum a. Mahse, phone tlang thei tlat lo. Tichuan amah ngei chuan inah chuan a va kal ta a. Kawngka va hawn chuan an inchhung chu a lo reh ṭhiap a. Chutia fanu te chhungkua an lo reh ṭhiap chu a ngai a ṭha lo nghal hle a. Naupang infiam thawm tak ngial pawh hriat tur a awm si lo a, ngaihṭha lo tak chuan a han lut a, a mak pa, a fanu pasal, Mia Zoa ngei chu an chhuatah thi hnuangin a lo let reng a, a han ko ṭhin a, ko ei zawh rual a ni tawh lo. Hlauthawng takin room hrang hrangah han en kual a, Mia Zoa te chhungkua chuan vaiin rawng taka tha an ni tih a hre thei ta a, hlauthawng tak leh awkhur dar dar chungin pi ber hian Police hnenah an chhungkaw chunga thil thlen dan chu report ta a, investigator te an rawn thleng a, thil thlen dan pawh uluk takin an rawn zir chiang nghal zung zung a, an thil zir chian atanga an thil hmuh dan chu hetiang hi ni, Mia Zoa te fapa Reye chu pawikhawitu hian a that hmasa ber niin a lang. Reye room hi in chhawng chung zawk bathroom bul chiah awm a ni a, he pawikhawitu hi bathroom tukverh atanga lo lut niin a lang bawk a, a hmuh hmasak ber Mipa naupang kum ruk mi a ruma tui taka muhil lai chu a rek hlum a, an chhungkaw zingah Ray-a chiah hi chemte a vih hlum loh awm chhun a ni nghe nghe. Ray-a room-ah hian pawi khawihtu ke hniak ni awm tak pawh a tam hle. Ray-a tha hnu hian he pawi khawihtu hi in hnuai lamah chhukin pa ber Mirzawa hi a that zui ve leh niin a lang bawk a. He thil thlen lai hian pa ber hi in hnuai lamah hna a la thawk niin a lang. A chhan chu an bedroom hi chhawng chung lamah vek a awm avang a ni awm e. Mirzawa hian hliam a tuar nasa hle a. Chemte vina hnu hma hi a malpuiah te, a mawngah te, a banah te, a awm leh a hmaiah te hmuh tur a awm a. Tin pawi khawitu ina a chemte hman sashimi knife an tih them pawh Mirzawa lu ruh chhungah hian hmuh tur a awm bawk a. A lu pawh na takin a vit tih a chiang mai awm e. Pa ber a thah hnu hian inchung lamah chho lehin nu ber leh an fanu mu lai chu a han khawih leh a. An nufa pawh hi pawi khawitu hian chem tein a vit nasa hle a. An hmai leh nghawngah vih sak bakah an fanu Ninai phei chu a hnungzangah na takin a vih sak bawk a. A thih chhan pawh hnungzanga na taka vihna hi niin investigator te chuan an sawi. Ninai hi chiang zawk khan han en hnuah a ha pahniha bal tih hmuh a ni bawk a. Hei vang hian pawikhawitu hian Ninai hi chemte a vih bakah na takin a ha pahnih bal khawpin a khawih zui niin a lang. Ninai leh nute ruang an hmuhna pindanah hian thisen a baw nasa hle a. An kiangah tissue paper, thisen kai nuai a lo awm bawk a. He tissue paper hmang hian nu ber chuan a fanu thisen chhuak nasa lutuk chu hup behsak a tum ni pawhin a lang. Mahse an nufa an hliam tawrh hi a nat em avangin damchhuak chi zia zang an ni si lo. Ninai leh a nu Yasuko te tha hnu hian pawikhawitu hi in hnuai lamah chhukin choka a lut a, fridge chhawngin ice cream lo awm chu la chhuakin a ei a. A ei zawh hian room hrang hrangah kal kualin Miyazawa te chhungkaw documents pawimawh zawng zawng chu haidarh hneh hle a. A thente phei chu ek inah thlaksak nghe nghe. Pa ber mia zoa computer hi zing dar khat leh minute sawm pariat a hman a ni tih hmuh chhuah ni leh bawk a. Hei vang hian he pawi khawitu hi mia zoa te inah hian zing dar khat leh chhan ve vel thleng a awm niin a lang ta bawk. He pawi khawitu hian hnuchhui theihna tur thil chi hrang hrang a hnut chhiat tam hle a. Heng zingah hian bag te, muffler te, pheikhawk te, jacket te, kutkawr te, t-shirt ban tlawn leh lukhum te a ni a. Hengte bakah hian a fingerprint leh thisenna hnutchhia tel bawk. Hetiang taka tam hnuchhui theihna tur thil a hnutchhia vang hian investigator te point awlsam taka chhui chhuak mai turin a tirah chuan an inngai a. Mahsen tumang ngawtin an chhui chhuak thei ta hauh lo thung. A hmasa berah investigator te hian fingerprint chu two fingerprint nge a ni tiin an chhui nghal a. Mia Zoa te thenawm hnai zawng zawng fingerprint an han la phawt a. Mahse milpui an hmu zo lo. Hemi hnu hian misual an man tawh. Lungin atang mek te fingerprint an han la khawm leh a, hetah pawh hian a milpui reng reng an hmu ta chuang lo. Mia Zoua chhungte hnai vai tak tak fingerprint an la leh a, hetah pawh hian a milpui an la hmu ta chuang lo. Hemi hnu hian an kuta hliam tuar, damdawiin a awm zawng zawng leh kuta hliam tuar rawn in entir zawng zawng te pawh an fingerprint lak chak vek an ni a. Heti chung pawh hian Miyazawa te in a fingerprint an hmuh nen khan inmilpui reng reng an hmu ta chuang lo. Investigator te tar lan dan chuan mi nuaihsawm nga te fingerprint an la a, an en mil a. Mahse Miyazawa te ina fingerprint an hmuh nen inmil pakhat mah a awm hauh lo. Hemi hnu hian DNA testing mi nuaisawm pathum zet an neih sak leh a. Hetah pawh hian Mia Zauwa tein a DNA sample an hmuh nen inmil reng reng an hmu ta chuang lo bawk. Investigator te lu a hai ta map map hle mai. Hnu chhui theihna tur tam tak a hnut chhi a. Awlsam taka chhui chhuah theih mai an inrin laiin an rin ang ngawta awlsam a lo ni aw zawng si lo. Hetiang taka pawikhawitu an zawn nasat hi Japan ram chanchinah la awm lo hial awm e. A dawt lehah chuan pawikhawihtu pheikhawk hnutchhiat rawng a chhui chhuah thei an inring leh a, an han chhui zui leh ta a. He pheikhawk pawikhawihtuin a hnutchhia hi Japan rama siam ni lovin South Korea rama siam a ni a. Japan leh South Korea ramah hian hetiang pheikhawk hi chuan zuar ve ve thung a. Mahse pawikhawihtuin a hnutchhiat tak pheikhawk size ang kher kher chu Japan ramah hian tuman an zuar ngai lo thung. Hei vang hian pawi khawitu hi South Korea lam mi ni ngeiin an ring a, bawhzui pawn han tum viau a. Mahse South Korea lam hian an lo chu e kha e pui duh mang si lo, chhui zel ngaihna awm ta lo a ni. Pawi khawitu in T-shirt ban tlawn a hnut chhiah pawh chuan han chhui zui leh ta a. Hetiang T-shirt hi Tokyo khawpuiah sawm chiah an hralh chhuak a, a hralhtute dawr pawh an tihtawpna rei tawh tiin chhui chhuak ta zel bawk si. Japan ram pumpui an thlir pawhin hetiang T-shirt kher kher hi chu tam bera zasam thum bak an zuar chhuak lo tih an hre thei ta bawk. A muffler hnut chhia paw'n chhui zui bawk a, he muffler phei chu khawi rama siam nge tih paw'n chhui chhuak thei lo hial a ni. Tin, a thil hnut chhia dang, bag, jacket, kut, kawr te paw'n han chhui zui ngial a, mahse hmasawn nan hmu thei ta chuang lo. Pawikhawitu-in thawmhnaw a hnut chhiah hrang hrang hmang hian lem an ziak chhuak ta a, a milem te pawh tar chu a ni a, mipui hriat theih turin an han tar chhuak ngial thin a, mahse tuman he pawikhawitu ni awm ang reng reng hi report an nei thei si lo a ni. Pawikhawitu chu tu pawh lo ni se, engvangin nge Mia Zawa te chhungkua hi a thah ngawt tak ang? Sumvanga that a nih hian han ring phawt a. Mahse pawikhawitu hian Japan pawisa ian singkhat sanga chauh a laksak bawk si a, hetiang zat lek la tur hian chhungkua than ring thei bawk si lo. Hetiang a nih tak nuai avangin rindan hrang hrang pawh a tam ta hle mai a, rindan hrang hrang zinga a awm ang deuh paw'n han chhui chiang zel a, chhui chhuah tur tak tak a lo awm lo zel bawk si. Theihtawp chhuah kawng hrang hrang an bei hnuah pawh hmasawn nan hmuh theih si lo avangin investigator te pawh an bei a dawng tan hle mai a. Case chu ti tawp chiah si lovin bawhzuina em em nei lovin hun rei tak an awm zui ta a. Tichuan hun a lo liam a, kum sawmhnih zet a lo ral ta a. Kum sawmhnih zet a ral hnuah pawh pawi khawitu hi chhui chhuah a la ni ta chuang lo a ni. Report hrang hrangin a tar lan dan chuan Shizuoka hmuna research centre pakhat chuan Miyazawa te ina dna an hmuh chhuah kha uluk zawkin khawl tha zawk hmangin an chhui tha leh mek a, beiseina sang tak an nei nghe nghe. He hmuna thawk an hotu pa chuan, Tunah hian nasa takin kan thei ang angin kan chhui zui mek a, dna sample te hi khawl tha zawk hmangin kan chhui chiang mek a nia, Tuna tanga hun rei lo te ah chuan tunge pawi khawih tu hi kan hriat chhuah theih ngei ka beisei a ti. An beisei ang ngei hian kum sawmhnih liam ta a Mia Zawa te chhung kawthat mak vek tu hi man chhuah a ni ang em? Nge ni a, a chhui chhuah leh na tur hian kum sawmhnih dang an la mamawh belh zawk dawn. Hun in al hrilh ang chu.